Bħala parti mill-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Ħaddiem, ilbieraħ, l-amministrazzjoni tal-Ġewwi Każjoni poġġiet il-fjuri fuq il-monument biex nagħtu ġieħ u niċċelebraw il-ħidma ta' kull ħaddiem li hawn Malta. Kienet okkażjoni differenti minħabba l-ristezzjonijiet li hawn bħalissa Però s-sinifikat tagħha hu ikbar. Hu ikbar minħabba li llum il-ħaddiem minħabba ċ-ċirkostanzi li qed tiffaċċja d-dinja kollha, għandu futur ta' inċertezza, futur li qed iħares lejna bħala Ġorgeż Union u qed jiddefinixxi l-ħidma tagħna biex nissalvagwardjaw dak li rebaħ matul iż-żminijiet u nissalvagwardjalu l-iktar ħaġa importanti, l-impjieg. L-impjieg li jagħti dinjità. Jagħti dinjità lilu u l-għixien lilu u lill-familja tiegħu. Huma ċirkustanzi straordinarji imma nemmen li bil-ħidma ta' kulħadd nistgħu nsalvaw l-impjiegi u nsalvaw l-impjiegi li ngħidu ħajja u għixien diċenti 'l kulħadd. Hija sitwazzjonu surreali minħabba l-fatt li l-għadu li qegħdin niġġieldu kontrih mhuwiex jidher, imma fl-istess ħaġa titħoss il-ħeġġa li hawn tal-ħaddiema magħqud f'vuċi waħda li jimxi 'l quddiem, joħroġ minn din il-kriżi u jimxi 'l quddiem. Huma ċirkustanzi differenti, imma l-ġlidiet tal-ħaddiem huma dejjem l-istess, li jtejjeb il-kundizzjonijiet tiegħu, li jżomm l-għixien tiegħu u li jimxi 'l quddiem u jkollu ħajja diċenti. Nemmen li bħal snin oħra, flimkien kapaċi ngħelbu kull ostaklu, kapaċi nimxu 'l quddiem u kapaċi nagħtu d-dinjità li kull ħaddiem Malti, Għawdxi u barrani jixraqlu. Hawnhekk dal-pajjiż kiber bis-saħħa u l-għaraq xbin ta' kull ħaddiem. Nemmen li anki f'din l-okkażjoni, il-ħaddiema Maltin u Għawdxin, u anki barranin, nenfasizza fuq il-barranin għax bħalissa għandhom diffikultajiet huma wkoll, huma li nimxu lkoll flimkien 'il quddiem u nerġgħu niġu għal sitwazzjoni fejn inħarsu 'l quddiem biex nikbru, U mhux nissalvagwardjaw b'dan biss. Naslu f'dak il-mument, jekk nimxu skont il-pariri tal-awtoritajiet u skont dak li qegħdin ngħidu u nimxu 'l quddiem fil-postijiet tax-xogħol, noħorġu minn din il-pandemija u nerġgħu nabdu il-ħidma tagħna ekonomika biex il-pajjiż jerġa' jibda jesperjenza t-tkabbir ekonomiku li kien hemm li fil-fatt li finalment kien jissarraf f'kundizzjonijiet aħjar u pagi aħjar għall-ħaddiema li aħna nirrappreżentaw. Żgur li ħa nkomplu, wara li jgħaddi da kollox, bil-ġlidiet tagħna għal ħlas ugwali tal-istess xogħol u wkoll fuq il-prinċipju li kull ħaddiem ikun membru ġewwa trade union għax nemmnu, illum iktar minn qatt qabel, li f'dawn iċ-ċirkustanzi rajna d-differenza fejn hemm persuni u ħaddiema organizzati ġewwa trade union, il-mod kif ġew trattati, u fejn mhumiex organizzati, rajna każijiet, missejna b'każijiet, fejn kif ġew trattati l-ħaddiema, il-ksur li kien hemm, aħna ressaqna dawn il-każijiet lill-awtoritajiet biex jiġu investigati għax aħna ma jkollniex dritt li nidħlu f'dawn il-postijiet tax-xogħol, imma rajna distinzjoni, il-mod kif l-employer fejn aħna organizzati tratta l-ħaddiema u postijiet oħra fejn mhumiex fejn mhumiex organizzati u rajt id-differenza u llum iktar konvint minn qatt qabel il-ħtieġa li kull ħaddiem ikun membru ġewwa union mhux biss biex jipproteġi lilu nnifsu imma wkoll bħala sens ta' konsultazzjoni u informazzjoni biex ikun jaf x'qed jiġri fil-postijiet tax-xogħol tiegħu fejn qed jaħdem, x'inhu l-futur tiegħu u kif jista' jtejjeb kemm il-ħidma, l-effiċjenza, l-produttività u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tiegħu. Għalhekk, jiena llum nifraħ u nirringrazzja lill-ħaddiema kollha, nagħti awgurju speċjali lil dawk il-ħaddiema kollha li qegħdin frontliners, jgħidu u jaħdmu direttament mal-pazjenti biex aħna nibqgħu ġewwa u nagħmlu l-ħidma tagħna, il-ħaddiema, l-pulizija, l-forzi tal-ordni, il-ħaddiema tal-LESA, il-ħaddiema kollha li qed jagħtu servizz biex il-ħajja tagħna tibqa' għaddejja u ta' dan nirringrazzjawhom u Il-kuraġġ mhux iċ-ċapċip, imma l-fatt li nobdu l-istruzzjonijiet kollha. U dak huwa l-messaġġ li bħala Segretarju Ġenerali timmexxi, li nobdu l-istruzzjonijiet u f'dak li jgħidulna nemmnu fihom. Ta' da jien nirringrazzjhom u nuri fiduċja lejn l-awtoritajiet u lejhom kollha.